Sir Isaac Newton khan in law of gravity chauh hi a lo buaipui aw zawng lo mai a, kum sang kha zasari leh pali daih tawh khan hrilh lawkna a lo puang chhuak tawh a. Chu a hrilh lawkna puan chhuah chu he kan chenna khawvel hi kum sang hnih leh sawm ruk ah chuan a tawp tawh dawn niin a lo sawi a ni. A dam lai vek khan Sir Isaac Newton-a hian a law of gravity theory vel kha Robert Hooke, Kan hriat theih dan tur chuan cell hmu chhuaktu khan a pawm loh sak mai bakah a awih loh sak avang khan phup a lak nan tiin Robert Hooke kha khawvel hi hriat a naw reh a nih theih nan a dam lai a, a thlalak leh a lem an ziah sak zawng zawng te chu a tirhkah te tirin a tih chhiat tir vek a, chuvang chuan Robert Hooke-a kha cell hmu chhuaktu a ni tih bak a chanchin han chhui zui tur hi a tam ta lo hle a ni. Zikhlum chu vawksa chhum hânah han thlâk ila, sa sa thlang ila a tui êm êm mai a ni. Har bal lama mithiamte chuan zikhlum chu ruh chuk tuah nâ leh vûng leh kâng enkawl nâna hman tlâk viau ni âwmin an sawi a ni. Law of Thermodynamics leh Kinetic Energy hmang chuan arsa hi i kut phahin vawi sîng hnih sâng thum za thum leh pali na deuh ṭhek ṭhawka i bêng a nih chuan i bêng hmin thei dawn a ni. Chu mai pawh ni lovin Second khata meter sangkhat zaruk sawmruk leh panga point paruk panga a chaka i kut i vai a, i beng thei a nih ngat chuan i vawi khat ben hlekah pawh khan arsa chu a hmin thei mai dawn tihna a ni. Chin dan mak sak sawi dawn chuan China ram kan sawi tel lo chuan a kim lo viau thin. Mipa varzin zun tui hlanga artui chhum hmin hi China ram bung thenkhatah chuan hnam chin dan phung pakhat leh la tih thin fo a ni a. Hetia zun tui hlanga artui chhum hi a tui deuh hlek bik niin an sawi deuh nghe nghe a ni. Sangni leh sawm pasarih khan fire fighter pakhat chuan chhek in kang nasa tak atangin vawk te eng emaw zat a chhan chhuak a, a hnu thla ruk hnuah chuan vawk neitu pa chuan lawmtu sawi nan tiin vawk sa atanga siam sausage chu kang thaltu pa hnenah chuan a thawn. Australia hi khawvela continent che chak ber leh che nasa ber a ni mek a, kum tin kum khata centimetre sarih a chakin hma lam hawi zawngin a che hrut hrut reng a ni. Kum sangkhat ziriat leh sumkaw pariat kum khan Pakistan rama British sipai officer pakhat zu rui chuan bungkung pakhat chu hmu sualin amah a umah a ngai tlat mai a, A hlau lutuk chuan khe siam sakin a che sawn leh tawh loh nan tiin thir khai diatin a thlung bet deuh bur mai a ni. Pa pakhat, George Hopkins an tih chu, Devil's Tower-ah a chhuk thlak leh dan tur reng ngai tawh tawh lo chuan parachute hmangin a uai thla vei rawk a. Chhuk thla leh thei tawh mai hek lo le, tin, amah chan chhuaktu tur te ngei pawn tihngaihna tak an hriat bik mai loh avang chuan Devil's Tower chhipah chuan a peih lo leh a chak lo chung chungin ni zu Ni ruk zet a cham zui a ni. Pennsylvania Liquor Control Board thuchhuk ina a tar lan dan chuan Pennsylvania ramah chuan pa ho in zu an lei dawn reng reng in an nupui ten zu in phalna an ziah sak thlap loh chuan khawi hmun ah mah zu an lei thei lo a ni. Tin, mikhual tan pawh mahni nupui te phalna an ken ve kher loh chuan zu an lei thei bik ngawt chuang lo a ni. Hitler-a hian chanchin sawi tur a ngah riau mai i han zep lang leh hram teh ang. Hitler-a kha a nuin a pai lai khan tihtlak mai tumin doctor-a pan a, mahse doctor chuan Hitler-a nu chu titla lova pai tlang turin a lo hmin thei hram a ni. Tin, Hitler-a pawn a nu chu a engkim a engkim a ni tiin a sawi fo thin. Mizote pawina mahni in chei mawi nan leh kan lawm ve hran pa hrim hrim avanga kan intih hmuh chauh mek aquarium hi Latin tawng chuan a awmzia chu bawng vulna hmuna bawng tui inna hmun tur bik sawina a ni. He Juda boxer Salamo Oroch hi Nazi ho concentration camp ah Juda suat runpui lai bawr vel khan man zinga a tel ve a. An miman khawmte chu ti luhina in boxing an khelh tir thin a, a chak lo apiang chu gas hmanga ur hlum emaw kah hlum an ni mai thin. Salamo eroch erawh hi chu concentration camp-a a awm chhung khan maths zahnih ngawt mai chu chak zawkah tangin thihna a ta, amah leh amah a lo inchhat ngat ngat mai a ni. Kum sangkhat zakua sawmrial leh pakua khan juda boxer chanchin hi film-a siam a ni nghe nghe. Scientists bacteria lam chhui bing mite chuan bacteria te hi an thih dawn hian an hram vak ve thei a, chu an hram ri chuan chemical chi khat siam chhuakin an chi puite hnenah hlauhawm a awmhnaih thu an thlen ve thin a ni tiin an sawi. Mi tute pawhin Charles Darwin hi chu kan hre theuhna rinawm a, a ni kha Pathian thu zir thin tla chhe leh ta mai, zu leh sa leh pawisa khela a hun engemaw chen han tal pawl ve rap rap thin kha a ni ve reng reng a. Theory of Evolution a buaipui lai leh a buaipui hma chang tawh khan rannung chi hrang hrang zirchianna a lo nei ve tawh thin a. Khang, a rannung zirchian tawh te reng reng kha engtin nge an awm chiah reng tih hriat a duh avangin a ei zui zel mai thin a ni awm e. Mizo tena kut tin par kan tih hi sap tawng chuan Leuconychia an ti a, Kan naupan lai khan kan kut tina lo par chuan thil thar neih tur hrilh lawk tu ah kan ngai thin. A nihna tak ah chuan kut tin par lo awm chhan chu kan kut tin kha kan hriat loh hlan a kan lo tih palh thin vang zawk a lo ni. Mi zawng zawng hian thlan kan nei deuh vek a, thlan ngah an awm a, then rawh hei chu a thlan ve ngai lo va nih hi tih mai tur khawpa hul har an awm ve leh thung lawi si a. Thlan chungchang an sawi tak ah chuan hriat chhuah deuh zawk bawk an nei a, amaherawhchu chu lam chu ka sawi thui lo vang. Mihring atanga thlana chhuahin rim a nei hran lo va, mahse, khatia taksa atanga thlana rawn chhuah chiah khan thlan alin kan taksa a bacteria lo awm kha a cheh a huah a. Bacteria te khan thil rim chhia an chhuah ta vak mai zawk thin a ni. Mi thlan rim chhe deuh an awm chuan a taksa ah khan bacteria a tam tihna a ni a, chumi awmzia leh chhawng chu a inbual kha tihna a ni. Africa rama hnam pakhat che dan phung entawn tlak leh ropui zet mai chu an zinga mi pakhat khan thil lo tih sual emaw pawi lo khawih a neih chuan an khaw chhung lai li berah an hruai a, an din hual thap a, ni hnih chhung ngawt mai a dam chhunga thil tha lo tih tawh te kha an sawi chhuah khum thin a ni. An rin dan chuan mi zawng zawng te hi kan fel in kan tha em em vek a. A changin thil kan ti sual leh zauh mai thin a ni, tiin midang thatna lai leh felna lai a hmu thiam em em mai a ni. Miin thil a tih sual chuan tanpuitu a zung niah an ngai a, sual kalsana thil tha a tih theihnain theihtawp an chawhpui thin a ni.